Mũrĩega na mwathani agocwo. Nĩ kiumia kĩa mbere kĩa mweri wa December. Mwathani nĩ akoretwo mwĩhokeku. Mwaka ũcio nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ na nĩkĩo tũronire nĩ wega twambe tũtigane na ũrutani ũrĩa tũrarutanaga naguo wa thaburi nĩgetha tũingĩre ihinda rĩa gũkũngũĩra gũciarwo kwa Jesu Kristo. Na rĩrĩa tũreciragia na askobu ũhoro wa mahunjio ma Christmas ĩno, nĩ tũreciragia ũhoro wa mũtĩ wa Christmas na tũkona honge na mũtĩ ũrĩa ũkoragwo ũhuana. Na ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ maroka rĩciria rĩa gũcorera andũ mbica ya Christmas. Na mũthenya wa ũmũthĩ he mbica ĩrokire meciria-inĩ maitũ. Na mbica ĩrĩa ĩrokire mbica- meciria-inĩ maitũ ya mbere nĩ atĩrĩrĩ, atĩ Jesu Kristo aciarirwo thĩinĩ wa bamĩrĩ. Mathayo akĩandĩka thĩinĩ wa Mathayo mũrango wa mbere mũhari wa mbere nginya ikũmi na mũgwanja nĩandĩkire ũhoro wa arĩa metainio na Jesu Kristo. Akĩandĩka ũhoro wa maguka ma Jesu Kristo nginya agĩkinya harĩa Jusufu arĩwe baba wa Jesu Kristo aciarirwo. Na mbica ĩrĩa ĩroka hau nĩ atĩ Jesu Kristo aciarirwo thĩinĩ wa family, nĩ etainio na andũ, nĩ arĩ na guka, nĩ arĩ na ah, mamawe, nĩ arĩ na atatawe, nĩ arĩ na andũ arĩa metainio na family. Na ningĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩrĩ, Jesu Kristo thĩinĩ wa ma- Mariko ithatũ mũhari wa mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe nginya mũrongo wa mĩrongo ĩtatũ na ithano jesu kristo nĩ eciririe na akĩona nĩ wega araramie bamĩrĩ yake rũgano rũthiaga atĩrĩrĩ rĩrĩa jesu kristo maikarĩte handũ mena andũ aingĩ gĩkundi andũ magĩũka makĩmwĩra atĩ nĩ mona amamu wao na ariũ a nyina na jesu kristo nĩguo amerire arora mũhari wa mĩrongo ĩtatũ na inya akiurora ũguo akĩona arĩa maikarĩte hau akiuga atĩrĩrĩ Arĩa marĩ aa maitũ na aarĩ aa maitũ-ĩ, nĩ arĩa mekaga wendi wa Ngai thĩinĩ wa mũhari wa mĩrongo ĩtatũ na ithano. Na Jesu Kristo nĩ kuona onire nĩ kwagĩrĩire anenehie bamĩrĩ yake, arĩa metainio, na akiuga atĩ arĩa mekaga wendi wa Ngai nĩo metainio nake. Nĩ ihinda rĩega rĩa Christmas, nĩ ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra na ihinda-inĩ rĩrĩ mweri ũyũ nĩ mweke mwega twĩ naguo wa kũririkana endwa aitũ arĩa tũciaranĩirwo, arĩa matũciarĩte, aguka aitũ, acũcũ aitũ. Nĩ ihinda rĩega rĩa kũmaririkana. Nĩ ihinda rĩega rĩa kũmahũrĩra thimũ, nĩ ihinda rĩega rĩa kũmũtũmĩra message, nĩ ihinda rĩega rĩa kũmatũmĩra kandi, kĩheo gĩa Christmas. Tokorwo nĩ ũikarĩte ũtekwarĩria mũndũ mwĩtainio, nĩ ihinda rĩega rĩa gũcokia ũrata ũcio wa family. Nĩ tondũ rĩrĩa tũkũririkana gũciarwo kwa Jesu Kristo, nĩ kĩririkania kĩa atĩ Jesu Kristo aciarĩirwo thĩinĩ wa family. Na ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ rĩtana rĩega tũretwo rĩa kũingĩra thĩinĩ wa family ya Ngai. atĩ twĩtanio nake tũgĩe na ũrata wa hakuhĩ tondũ arauga arĩa othe mamumbũrire nĩ maheirwo wĩ- hinya wa gũtuĩka ciana cia ngai tũtuĩke ciana cia ngai na njĩra ĩyo ya kũmumbũra atuĩke mwathani witũ arĩa tũhonokete tũrĩmĩre ngwatanĩro ĩyo ya gũkorwo tũrĩ bamĩrĩ-inĩ ya ngai na arĩa matahonokete nĩ mweke mwega wa gwĩta jesu ngoro-inĩ citũ nĩgetha twambĩrĩrie ũrata na ngwatanĩro ya hakuhĩ ĩrĩa ĩrĩyo ya tene na tene. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũkuoya mweke ũcio wa gũkũngũĩra na gũkenera arĩa twĩtainio na mwathani atũrathime. Thengiũ mwathani tondũ wa wĩhokeku waku ihinda-inĩ rĩrĩ. Mwaka ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ, no na kũrĩa kũritũ ũguo nĩ twĩ na itũmi njiganu cia gũkũngũĩra na gũkenera gũciarwo kwa Jesu Kristo. Na gĩtũmi kĩmwe kĩiganu nĩ atĩ Jesu Kristo nĩ okire kĩheo gitũ. Ihinda-inĩ rĩrĩ, mweri-inĩ ũyũ, nĩ tũraiga moko-inĩ maku atĩ tũgĩkũngũĩra, nĩ tũkũririkana atĩ nĩ twĩtĩtwo tũtuĩke ciana cia ũthamaki, nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa bamĩrĩ ya Ngai. Tũrathime twĩke wega, gitĩra bũrũri ũyũ witũ, gitĩra itũra rĩrĩ ritũ rĩende mũno. Mwathani no tũrahoya ũtũmenyerere maũndũ-inĩ mothe. tũrekeri harĩ we ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa gĩkeno nĩgetha tu tũkĩonaga gĩkeno gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru amen